Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ кӑларӑмра тилесем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пӗр тилесем ҫинчен? Мӗнле илемлӗ чӗрчун вӑл? Тиле! мӗн туса пурӑнать? Тилӗсем ҫинчен пӗчӗкренех вӗрентеҫҫӗ вӗсем. Чее тесе Айдер пӗрле тишкерсе тухатпӑр вӗсем ҫинчен ытти вӑрттӑнлӑхӗсене пӗлме. Хатӗр пулсан, кайрӑмӑр. Тилене курман ҫын ҫук та пуль. Эпир вӗсене ҫулталӑкӗпе ӑнсӑртран курма пултаратпӑр. Нумайрах вара кӗрхи вӑхӑтра Мӗншӗн-ха этемсем тилӗсене кӑмӑллаҫҫӗ? Мӗншӗн тесен вӗсен хитре тӗсӗ. Ҫан-ҫӗрӗме вӑрӑм мамӑк хӳри пур. Ҫӗмӗҫ ҫӑра, хӑлхи шевер тата тӗрлӗ тӗсле пулаҫҫӗ. Акӑ вӑл тилӗсен сӑнлавӗ. Ҫавӑнпа та нумай куракансене килӗштерет ҫак чӗрчун. Чӑнаххипе тесе вӗсен хӑмӑр кӑна пулмасть. Мӗнле хӑнӑхнӑ вӗсене шутлама? Ҫӗр ҫинче тӗрлӗ тӗслӗ тилӗсем те пур, анчах та нумайрах хӑмӑр тӗслисем курӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та эпир хӑнӑхнӑ вӗсене хӑмӑр тӗслӗ тесе шутлама. Тилӗсене пӗтӗм ҫӗртре курма пулать Антарктидӑсӑр пуҫне. Частарах тилӗсем пӗчченшерен вырӑнаҫҫӗ, вӗсем кӗтӗве пуҫтарӑнмаҫҫӗ. Анчах та сайра хутра, выҫлӑхра е сивесенче пӗрле ҫӳреме те хирӗҫ мар. Тилӗсем пӗчченшерен ҫӳреҫҫӗ пулсан та, вӗсен кашни хӑйӗн территорийӗ пур. Ҫапах та ытти кӗтмен тилӗсене юратмаҫҫӗ. Пулкалать ытти тискер выльӑхсем пекех кирлӗ мар ҫӗртре курӑнма пултараҫҫӗ. Палак ҫимӗҫ сахал пулсан, сӑмахран, ял ҫыннисем куркалаҫҫӗ тилӗсене. Тата пулкалать, тилӗсем хула тӑрӑхӗсенче те курӑнкалаҫҫӗ. Сахал кам шутланӑ, анчах та тилӗсем вӗсем всеяднӑйсем. Паллах, нумайрах вӗсем ытти пӗчӗк выльӑхсем ҫине пӑхкалаҫҫӗ апатланма. Кушакайӑксем, полевкӑсем, кайӑксем, мулкачсем, пулӑсем, кӑмпасем те ҫиме пултараҫҫӗ. Ҫӑкӑр пӑрахса парсан та ҫиеҫҫӗ вӗсем. Ҫав вӑхӑтрах тилӗсем омансене те кӑшлаҫҫӗ. Пулкала тата хурт кӑпшанкӑсене те, пахча ҫимӗҫӗсене те тата вилнӗ выльӑхсене те. Хӗллехи вӑхӑтра сайра хутра атӑрса ҫӳрекен йытӑсем ҫине те тапӑнаҫҫӗ. Ак вара пӗр-пӗрне тапӑнни ҫинчен ҫынсем палӑртмаҫҫӗ.

Сайра хутра шурӑ тӗсле тилӗсене курма пулать, альпинос итлеҫҫӗ вӗсене. Ҫак шухӑшра писет ҫинчен калаҫмастпӑр. Тата интереслерех, хура тӗсле тилӗсем те пулкалаҫҫӗ. Ученӑйсем тилӗсем ҫинчен калаҫсан палӑртаҫҫӗ, мен тилӗсем кашкӑрсемпе йытӑсен тӑванӗ. Анчах та тилӗсене уйрӑм группӑна кӗртнӗ пулнӑ, ҫавӑнпа та тилӗсене алла хӑнӑхтарма та пулать. Вӗсем пӗр енчен характерӗпе килти йытӑсемпе кушаксем пекех, пилӗсем хӑйсене пурӑнма шӑтӑксем чаваҫҫӗ. Пулкала частарах, а пӗр вырӑнсем те шыраҫҫӗ. Кӑсӑклӑ самантсем те пулкалаҫҫӗ. Пилӗсем барсуксен шӑтӑкӗсене тупрӗҫ пулсан, вӗсене унтан хӑвалса яраймасан, вӗсемпе пӗрлех пурӑнма пултараҫҫӗ. Чӑнах та халапри пекех. Тилӗсем ҫулталӑкра пӗрер хут несӗлсем параҫҫӗ. Туй вӑхӑчӗ вӗсен кӗркунне пулса ҫитет. Тилӗсен несӗлӗсем тӑваттӑран вун икӗ ҫура пулать. Аҫисем йывӑрлӑ амисене пӑрахса каймаҫҫӗ туй хыҫҫӑн. Ҫырисем ӳссе ҫитичченех пӗрле юлаҫҫӗ. Пӗрле мӑшӑрӑн пӑхса тӑрантса та ӳстерсе аталантараҫҫӗ ҫырисене. Пилесен ҫут ҫанталӑкра нумай тӑшманӗсем пур. Хӑйсем хищниксем пулсан та вӗсем нумайрах асӑрхануллӑ пурӑнаҫҫӗ. Частарах пилесем ҫине кашкӑрсем тапӑнаҫҫӗ. Тӑванӗсем пулсан та кайран аркатнипе танлаштарсан пилесене частарах этемсене кӗртеҫҫӗ. Унтан вара вӗсем ҫине пысӑк кайӑксем пӑхкалаҫҫӗ. Пысӑк кушаксем те тилӗсене юратса каймаҫҫӗ. Рысь кушакисем тата ыттисем те. Ҫӳлерех каланине аса илетпӗр, тилӗсене алла хӑнӑхтарма пулать. Советский Союз вӑхӑтӗнче ученӑйсем пӗрремеш выводе тунӑ пулнӑ домашних лис. Селекционный путем Ҫирӗммӗш ӗмӗр вӑхӑтӗнче Новосибирский институтра цитологи и генетики ҫӗнӗ проектпа ӗҫленӗ пулнӑ. Дмитрий Беляев ячӗпе ҫӳреҫӗ ҫӗнӗ тӗрлӗ тилӗсем Беляевские лисы. Ҫакӑ тилӗсем питӗ туслӑ. Ҫынсенчен хӑрамаҫҫӗ, анчах та усрама вӗсене чӑтӑмлӑх кирлӗ. Мӗншӗн тесен йытӑсем пек сӗтел пукансене кӑшлама юратаҫҫӗ вӗсем. Тата вӗсене усрама нумай вырӑн кирлӗ. Хуть те мӗнле тискер выльӑха алла хӑнӑхтарсан вӑл ҫаплипех тискер юлать. Манса каймалла мар ҫакна. Тата мӗнпе тӗлӗнтерме пултараҫҫӗ-ши ҫак чӗрчунсем? Тилӗсем кӑшкӑрма пӗлеҫҫӗ, ҫинҫе сасӑ парса ҫухӑрма пултараҫҫӗ. Халиччен илтмен пулсан эсир, сире тӗлӗнтерме пултарать ҫак самант. Эсир пӗлнӗ-и? Мӗн весен чупнӑ вӑхӑтра равновесие тытма пулӑшать. Тата хӗлле весем хӳрисемпе Одиалбек витӗнсе выртаҫҫӗ. Тилӗсен хӑлхисем питӗ чаплӑ илтеҫҫӗ. Шутласа илер-ха, хӗлле метр яхӑн юрайӗнче кушакай кутса ҫӳренине илтеҫҫӗ вӗсем. Тата тилӗсен ҫемҫе ура минтерӗсем Ҫавӑн пирки вӗсем шавламасӑр ухатӑна ҫӳреҫҫӗ. Тата тилӗсем, правӑр чӗрчунсем, вӗсем ҫитмӗл ҫухрӑмпа чупма пултараҫҫӗ. Пӗчӗке дистанцине кӑна мар, инҫе ҫула чупать пулсан, сӑмахран мулкач хыҫҫӑн, тытӑччине хыҫӗнчен пыма пултарать. Тилӗсем ҫинчен калаҫҫӗ халӑх хушшинче чее тесе. Ҫак пӗлтерӗш халапран килнӗ пуль тесе шутлама пулать. Мӗншӗн тесен ӑслӑлӑх ҫирӗплетӗве ҫак пӗлтерӗшӗн ҫук. Хамӑр шутласа илме пултаратпӑр, сӑмахран тилӗсем витисене вӑрттӑн кӗреҫе чӑхсене йӑтса кайма тата сунарҫӑсене улталаса хӑварнинчен те шутласа илме пулать. Тилӗсем ҫутҫанталӑкра ҫирӗм вилӗ килограмм таран ӳсме пултараҫҫӗ. Тилӗсен килти кушаксенни пек вертикальный куҫӗсем Ҫавӑнпа та телейсем каҫхине нумайрах ухатана ҫӳреҫҫӗ. Тата вӗсен пысӑк та шӗвер чернисем пур. Ҫавна пула вӗсем йывӑҫсем ҫине те аван хӑвараҫҫӗ. Пулкаланӑ ментилесем йывӑҫ тураттисем ҫинче те ҫывӑрнӑ. Ирӗкре телейсем пилӗк ҫулччен те пурӑнмаҫҫӗ. Виҫӗ-тӑватӑ ҫул кӑна. Ҫак статистика питӗ кулянтарать. Килти условисенче вӗсем вунпилӗк ҫулччен те пурӑнма пултараҫҫӗ. Мӗншӗн хаттелесем сахал пурӑнаҫҫӗ? Мӗншӗн тесен вӗсене аркатаканни вӑл чир. Частарах тилесем бешенствӑран чирлесе вилеҫҫӗ. Тата вӗсен тӑшманӗсем нумай. Сӑлтавӗсем нумай, ҫавӑнпа та упрама тӑрӑшӑр сывӑ ҫут ҫанталӑка. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр! Юлташна ярса пар ҫак видеона! Лайк пусма мӑнсангай! Чипер йӑлӑр туссем!